Ha khensa ku va mi pfulele chanele ya Matimba Emmanuel Mali YouTube channel kombela mi subscribe ku channel yi kota ku kula ku fana na ti-channel letin'wana ni la khumba mhaka yin'wanyana hi leyi mhaka leyiwani i xitsundzuxo xikulu ni a ka vo sesi na vo buti mi ni yingisela kahle. A ni ali ku munhu wa kuma muhlekisani a ni ku ali ku munhu wa kuma munhu wo hanyisana na yena a ni ali ku munhu wa kuma munhu wa le makhaheleni leswiya i swi leswi mi kuma ku. I ntumbuluko hi nge pfuki na siku na rin'we hi swi dojini or swi hi swi papalatini hikuva vanhu vo tala hina ho tikhoma hikuva hi hi endlela mindyangu ya hina or mimiti ya hina or vanhu lava hi hanyaka na vona va xisati or va xinuna a hi nge hi leswiwani munhu i teke munhu. kumbe a n'wi tisa ka tindhawu leti a tirhelaka ka tona ku nga mani ku nga nsati wa yena loyi a nga n'wi lovela hi xuma ku nga mhana vana ku nga mhani va muti ku nga yini ku nga ku ku ku ku ku nga ku nga ku a hi nge ku nga secretary ku nga manejara wa muti a ni wena i C_E_O. Loko munhu luya i kuma ku mi fike laha mi tshamaka kona kumbe i rent-e room kumbe i jarata ra n'wina kwahala xilungwini or kwahala mi tirhelaka kona mara mi ri na muti a kaya mi fika mi xava mubedwa mi xava swilo hi va hi va ni swa yindlu leswi mi kumaka swa laveka hi xilungu va swi vitana ti-basic need. Ivi i kuma ku se nghamu ya famba yi ya kwihi? Ya ya kaya yi ya tshama kaya yi ya tlhogomela vana, yi ta hi ku vhaka. Ivi wena ku hayi i nge ni ti kumela munhu wo pfa a ta a ta pfa a ni hlantswela mpahla, kumbe a pfa a ni swekela hi ku loko ni vuya entirhweni ni vuya ni karhele. Swi ya hi ku mi vanhu hi tirha mintirho ya njhani, ku na mintirho yin'wani mi kuma ku. wo a wu karhali na loko u chayisa wa fika fika i ti i ti clean-ela i ti swekela ivi i ti humela i ti bela nyana hi moya na van'wani vavanuna ivi a ta munhu i kuma ku hi loyi i lavaka ku hanyisana na yena hi loyi wa le khaheleni loko a fika laya be careful hi mhaka ya swibye leswi a nga ta swi tirhisa laya. Mubedwa vanhu va ka hina xava mubedwa n'wana mhani luwa wa wulu luwa wu tlhandleki u wu veka sayitini mapani ma wulu ma veke sayitini tindichi ta wulu ti veke sayitini mpahla liya ya wulu leyi nga le ndzeni ka wardrobe yi six sweswiya yi nga mikisani na munhu loko ku ri khixini laha ka ti-rug-a laya. or ka ti-kitchen unit make sure ku ndhawu liya i pfula swipesi swimbirhi la xihehe xa wena muhlekisani wa wena a nga ta kota ku a veka mapoto lamaya na tindichi letiya ta yena na le xiawareni mi endla tano or a bathroom loko ku ri le ku hlamberiwa ka swikotlolo famba xava xikotlolo xin'wana xintshwa mi veka lexiya xa hulu na malakani. mi ma endlela mi ma susa lama ma hola mi ya mi ya xava malakani mantshwa na mikumba yintshwa mi veka lahaya loko wulu i tiva ku va ta a ni loyi a ta n'wi fambisa ku wulu ve le ku teni manejara yi le ku teni ivi endla yini i swi vuyisela futhi lahaya. Na loko ku ri ku na tikamara kwala jahha kwala ndlwini ya kwalano tirhisani yin'wana ya tikamara mi nga tirhisi kamara leyi i yi tirhisaka na wulu loko ku ri ke ni hi laha yi tshamaka kona mi rent-e room endla sweswi ni swi vulaka swa mibedwa i yi shift-ela le se ni fikile laha na ta mi byela kona a wu swi tivi ku wulu i famba n'anga yihi n'wana mhani a wu swi tivi ku wulu i famba muporofita wihi. Sesi wa mina a wu swi tivi ku hulu loko a khongela i khongela xikhongelo xa njhani ntukulu wa mina a wu swi tivi ku hulu muzimba wa yena wu tlhaveriwe hi n'anga yihi n'wana malume wa mina a wu swi tivi ku hulu loko a suka a ka vona va n'wi phahlisa ku loko a fika evukatini a fika a endlisa ku yini. ivi u kuma ku wena i ya humelela hi mabadi u humelela hi makhombo i ku i loyiwile i nga loyiwangi hi mhaka yo hulu ku na swilo swo karhi leswi a nga swi tirha emuzimbeni wa yena or ka room yeleyo mi tshamaka ka yona or ka yindlu yeleyo mi tshamaka ka yona ku n'wansati un'wana na un'wana laha nga ta nghena ka ka ka laha ka yindlu leyi mina ni nga ri kona a fika a kha mi rona nuna wa mina a humeleli hi swilo swo karhi. Mi ni twini le masungulweni a ni ali ku munhu a tikumela muhlekisani a tikumela munhu wo hanya na yena mara be careful hi sweswo dankie.